Ir-radju tal-Università jippreżenta Tisqifa għall-għana tagħna. Intervisti mal-għannejja u d-daqaqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop. Inselmilkom. Fil-programm dal-lum għandna żewġ mistednin ġodda u kitaristi wkoll biex xejn jiġi l-ħin tal-għana Dawn jakkumpanjawhom għandna Ġużeppe Meli ta' Sika u lil Frans Cassar il-Bloq. Ġuż, merħba l-ewwel ħaġa. Inti naħseb wieħed mill-ixjeħ għannejja li baqa' għandna. Sewwa qed ngħid jew qed nikdeb? Għaddej iż-żmien, dieħel. Sewwa. Jiġifieri inti u Ċikku naħseb li xjeħ tnejn. Sewwa qed ngħid? Ċikku De Ġorġo? Ċikku u mbagħad hemm hemm kalora kbar minn Sewwa, sewwa, sewwa. Minn Galja. Tajjeb. Kemm ilek ta' għanni issa? Ili sa nagħlaq 40. Jiġifieri mela bdejt ilek minn samija. Qabel kont nagħni wkoll qabel il-gwerra, jiġifieri. Ma mbagħad minn 17 sa 25. Bat ħajja oħra insomma. Tajba żgur kienet. Aħjar mill-għana kienet. Mela, kif kien l-ewwel darba li bdejt tanni? Nibdew, kemm kellek żmien l-ewwel ħaġa bdejt tanni? Qabel jiġifieri, qabel li waqaft. Kell isu għaxar snin. Isma. Konna kunu fuq il-qija. Tajjeb di. Ej daqxie waħda s-semmija tagħna ma ninsawx il-palista anke qed jisimgħu. Hija tkun hija siġifieri ħaġa li konna biex nidirsu l-qamħ. Immaġina li inti qed jisimek xi ħadd li ma jaf xejn assolutament. Qed jisimgħu ħafna nies mill-Awstralja wkoll fil-programm u allura importanti li tfissilhom x'jiġifieri hija. Għidilhom. Il-qiegħed tkun ġifieri fejn konna niġbru x-xegħir u l-qamħ. Sewwa. Tkun dawra tonda. Sewwa taw daw. Konna nimbaltuha bir-romblu dik. Sewwa. Tiġi qisha konkos il-ħamrija. Mbagħad nitfgħu il-qattiet tal-tiben u x-xejr, insomma, fuq din id-dawra. Sewa. U mbagħad konna ntellew il-bejjem iduru fuqha. Il-bejjem kienu jkunu? Aħna kellna żiemel. U ħmar. Mara dik iżm dik il-ħabta. U t-tfal jabżu insomma, ħuti u kuġini u ġirin taħdejna. U kan ntafaw hemm mbagħad flaxija fid-daw ta' qamar fuq dat tibem midrus. U t-tfal nannu kollha. U xkontu ta' Kuna ntaqgħu erba' spiritu pront. Sitta. Nħawdu insomma ta' tfal li konna. Ma kien hemm ġifieri dik il-ħabta kien hemm

Kien hemm dawk ta' ta' qasa. Sewa. Kien dilittanti, jiġifieri kien hemm xi erbaħ wa dilittanti. Tiftakar jisimhom? Kien kellhom kellhom ħanut Albert Tawne fil-gwerra. Kont munnani jemma wieħed minnhom kien hemm Giuseppi. Mhm. Kien delitti kien il-prejem. U kien hemm Ieħor Karmnu, jiġi ħolusi tal-ħanut, konna nidu l-sarret, kienu prim tajjeb, dik il-ħabta. Ejjo, konna nitaqaw emmek dal-ħanut, kelli jisu dak iż-żmien kelli xi 12 sena. 13.

Ma tafx. Kulaċ konna nsibbu. Kulaċ. Minn fejn kien? Aktarx minn mill-ħamrun. Sawa. Ma naf li kien soldat mhm. u kien jiġu anka sewet jisimgħuna nannu fil-gwerra. Tal-bażuti. Tal-bażutu? Ejja. Ejja, u dak peress da Giuseppe eh, asal semmejtlek. Kien Kien itallani via Marsa, mhm. kien hemm ħanut ngħidulu tal-Geremejx. Iva, iva. Fil-Fortitu, konna nitilla bil-pass indoqqu mill-bett ġdida għal via Marsa, konna nkunu gajjek, kien hemm missieri għalli għafirlu. Missieri kukul kien janni? Kien kumpanja missieri. Loq kitarra. Kitarra. X'kien jismu missier? George. Kien delittantu anka ħutu. U intom minn fejn intom propja? Missier propja dawk qriema. Mbagħad insomma jien trabbejt il-bet ġdida l-Marsa għal-Bertan. Ejwa, konna nitilgħu għand il-Geremejx u kun daqsxejn ta' tifel kelli xi 12 sena għatin. Però kien ġafija, kont inħobba minn xkuniti l-għana jien. Għax niftakar kien ikun nieżel ċertu għad minn ħartar xiel jgħidu l-xmetta. Li għali, mal-wel, s-semenza. Merċi għadak kim iva, nali iva, merċi iva, għadak. Oh. U l-ewwel għana la bormliza l-isma tiegħu. Mela kien jgħana la bormliza. Il-laħwa kemm kien ħelu kien ikun jeżel jimla l-petrolju dak fil- fit-35 għar kemm ilu qabel il-gwerra. Kelli daw is-sitt snin jingħad. U l-missier kont ngħidlu kemm jgħanni sabiħ dar raġel jien. Kien jgħidlu dak ix-xmetta dak għamel id-diski kien jagħmilli. Mhm. Missieri konna nkunu għax kellna raba hemmhekk aħna fl fejn fil-dan press illum. Hemmhekk kien raba fidejna. Dak iż-żmien fil-35. Mhm. Anka qabel ġifieri x'jiena eh, kif jgħidu waħa. Kien ġi ġabel raba missieri meta kelli dak bis snin. Hemmhekk kien raba kollu mill eh, Mill-Freedom Press sal-Baċir. Kollu takom. Kollu ra, kena parti minnu aħna. Sewa. Kena xil tomna. Ejwa, kon nisima nizel dax metta, kien kun ser jimla l-petrolju. Mhm. Għax u kien bih il-petrolju? U kien bih il-petrolju, kien imur jimla minn fejem tal-bejken. U għaluli li bil-bala kien. So għaluli? Għaluli li bil-bala kien. Naf li kien ikun bil-karettu, nu suq fuq is-salib u jgħanni la bormiza waħdu. Ma kien ikun ħellu ta' mm. Iġenninni kien kelli xi sitt snin jien. Il-missier kon ngħidlu kemm janni ħelu dan raġel. Ejja, u meta insomma bdejt nikber mbagħad fil- kien qisu fil-48. Wara l-gwerra mela. Żgur, mbagħad wara l-gwerra kien jiġi kien jiġi ninu karmna tal-ħaxix. Kellu ħoħninu jdoq. U kien, kien darba minnhom ġie fil-Vitorja f'xi l-erba ta' filgħodu. Hmm. Qed jgħannu fej Albert Town fej, fej, fej kien joqgħod Missir Musea. Għax kien insomma biex kienu kienu hmm. ħarġu jgħannu hemmhekk fej fej l-bib tiegħu. Fin-1948. U kien oġobni wkoll dak armnu.

Ma nafx. Ximon kien kien watchman il-ġibjun aħna u tilejn u wara ħallu għajk. Kien watchman għajk. Pero da kar mżuri kien. U Kif smajtu għek mux l-erba ta' fil-ħodu, kont niftakar kont sejjer bit-trak għal-venda tal-patata biex nitfa trak għal-venda. U flok il-venda għat nismaħħom jannu. Mhm. U laħaq sebaħ Għax kont kont nħobba minn xkuniti ġifieri. Għani dak kelma ma' Francis sa. Francis, inti kemm għandek żmien? Jena li 53 sena sa nagħlaq. U kemm ilek tanni? Jena ta' 13 sena. Ġifieri 40 sena minn tanni. Eh, ta' 13 sena kont immur l-iskola u kont noqgħod nistis tennew nitfal ġej bil-basket wara dari, kont nagħmlu wara dari. Ġifieri fejn twelidt allura? Santa Vendra. Sewa. U kienu jgħidu ġej il-bloq iż-żgħir, ġej il-bloq iż-żgħir, kienu jistennewhom qabbilla waħda, qabbilla waħda, jkun dan qabbillhom biex il-basket iġibuh nadif, l-isser jobduh, tifhem, jiġu mal-ħin, mhm. dejjem qabbillhom dak it-taqbil u kien ikun ġifieri taqbil eżatt. Bis-sens. Bis-sens. Imbagħad ġifieri beda jgħaddi żmien, bdejna nagħmlu il-fart nilagħbu daw il-boċċi, U kont minn dejjem kont inqabbilhielek, insomma, inqabbilhielhom, insomma. U konna nilagħbu, mbagħad kien hemm ċertu wieħed ngħidulu l-lupeb bil-ħanut. Konna naqbdu biċċa njama ta' tfal li konna u noqogħdu sejrin tlin tlin tlin hekk. Ta' parsi kiterra. Ta' parsi kiterra. U nagħmlu xi ġanjet u ż-żmien diegħel il-ġewwa. U qed nikber insomma. Mbagħad meta kelli Sittax-il sena kont imur ma' tiju Ġorġillu Malef il-Lumejjet, għand Lucy, il-Belt il-Ġdida, għand Karmni il-Marsa, għand Menu taż-Żejtun u kont niġri miegħu kellu van fort minn dawn l-antiki. Insomma. U bdejt dejjem hekk. Mbagħad, insomma, danna lejn it-22 sena. Meta ħriġt l-ewwel darba ta' għannima? Meta għext l-ewwel darba, jien mis-75 inni nanni marketer jekk ma ngħidlek klassi, ġifieri. Imbagħad meta kellet 22 sena tħajjart nitgħarras tgħarrast l-imsejda. U meta kont nitlaq minn għand omma, kont ninżel għand Pawlu Sejken l-imsejda. Kellu l-ħanut għannejja bawt, Very Road 62 imsejda. Kellu l-ħanut għannejja bar, Very Road 62 imsejda. Insomma, U meta kont kien jgħid lej attent, sibbek hemm. Qabbel di u qabbel di u darba qabbel. Kien jagħti kasek spiss. Kien jagħti kasi u talabni dit taqbila fuq qorqa u fuq qamħa. Hmm. Insomma, u meta talabili dit taqbila għalli dawn qribsin u ma tajdhomx. U jinda Pawlu kont ngħidlu intoqgħod fuq il-bank bil-qeda fejn il-ħanut. U jien se nqabbilhomlok minn ġewwa. U meta kien talabhom li jiena dawn it-taqbiliet għandi żammejthom ġo moħħi, kien qalli, Fuq il-qorqa. U jien għamiltlu hekk, għedtlu kont qiegħed b'imtarrqa f'idi, sibt kant u ngħatajtu l-forqa, u kont qed niġri wara t-tifel minn saqajja nqalgħatli l-qorqa. Tali l-prosit.

Kalla kan farħan u tindoqqu zigarelli u namlu, pero dak ikun ġa fejk. Mhm. Dejjem twadda bil-qoddim. Imbagħad fis-75 kien hemm ċertu wieħed George eh, Karmnu Aquilina, imlaqqam bin-nofs il-lejn. Jitlaw sar issa. L-ummejjet. Eh. Dak George. Uħuħ. Uħ, George. Kien jgħid li Ejja wara knisja ta' Ħar Qormi. Number 4. San Ġorġ. Eh, staqsi fej San Ġorġ Oromi, staqsi fej jgħod nofs il-lejn, u kont immur, jenu kien idaħħan nijem, jew kellu salottek, u kien jgħod jikkorda, u kien jgħad li għanni jem, u għanni jew, u mxejt. U kont neħdu mija inġerri l-emmulaw. U kont namela mal-grixu, ġanni borċ, mhm. tajjeb ħafna, mhm. u l-mumma dawk. Jiġifieri u dejjem miex il quddiem u dak għamlu b'sillej kien jgħidli tannej tajjeb u tannej tajjeb u tkun mill-ajja. U bdejt imbagħad. Imbagħad Pawlu eh, nġabar waqaf, ġifieri, intqajt ma' dar raġel. Ma' Zeppi? Zeppi ta' Sika, għannej bravu għannej maruf, ma' kulħadd, ġifieri, u bqajt nagħmilha miegħu.

Ġifieri, għand ix-xort li Burzebbuġa fil-bitħa kien jgħanni miegħu da mal-Bambin u mal-bies ma' Pawlu l-Għannej. Ġifieri, jiena smajt il-lamlet u jgħanni. Ġifieri, x-xhudi ma lħaqtx. Sewa. Biss. Tix jisimgħu kissa tanni ma' Zeppi. Ejva, ejva. Għan nisimgħu biċċa u naraw daqsxejn waħda kemm dal-kliem ħejġi fatti issa. Ekku. Nisimgħu. Li kellek il-kamra f'idek u ta' wiċċna tittuħu li tratti.

U ta' min isemmi li l-kitarristi kienu Tony Farrugia, prim kitarrist, akkumpanjaw Calcedon Vella ta' Mustaccia u Willy Saliba ta' Black Sorrows. Issa, Ġus, aħna smajnikom tgħannu u tkellimtu fuq l-għana, fuq il-mewt, fuq kollox, u ħadd ħollu titkellmu ma' ftit ieħor. Imma l-għana dejjem hekk, dejjem biċ-ċajt. Kelma żgħira, xi qed jafas. Skont l-argument hu. Sewwa ġifi s-suġġett. L-argument għax isu jiġi waħdu l-argument. Ġifi s-suġġett ma tażlux minn qabel. Le, le, dak taqbad ġifieri. Ġieli jkun hemm pereżempju meta jkun hemm bħal konkors hekk jgħidulna. Bħal ma taf inti ġifieri. Ġieli jtuna l-argument is-suġġett. Imma ġeneralment fil-ħwienet naqbdu nannu

Għax ma tantx jidħlu ż-żgħażagħ għar-raġuni li għax daqqa min jgħid hekk u wara min jgħid hekk, qed tifhem, jiena għalija nħosshom li għandhom jieħdu pjaċir bħalma nieħdu aħna. Sewwa. Huwa argument tajjeb li Kalla jgħid iridu nkompluh fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla. Ħalli nisimgħu issa s-silta l-oħra li tkompli ma' ta' qabilha.

Millana ta' Frans Cassar il-Bloq u Ġużeppi Meli ta' Sika. Kif għedtilkom daqqew ukoll Toni Farrugia bħala prim u akkumpanjaw Calgidon Vella ta' Mustaccia u Willy Saliba tal-Big Sorrows. Nittama li ħadtu gost b'dan il-programm u nistedinkom għall-programm tal-ġimgħa d-dieħla. Grazzi.

Tisqifa għall-għana tagħna, intervisti mal-għannejja u daqaqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop.